Rak kai law biak na ruah na lai. Tuzaan na chim dingmi hi tulio i linsa ngaimi CNO, CNDF kong siseh, ralkap pawl kong siseh kan i ruah hna lai i tuzaan hi Chinlung tlang an au lai caah khan tuante ah kan vun au lai i tuan a ngol khawh kaa zuam lai. Cun nai hawk ka lonak ruang kha Chinlung an au cakhan emergency a si cah mu. Kha si cun direct kan, kan lut colh hna lai. Kha vun tuak u law atu i aa sia hre mang te pawl, khuang len sum te pawl Chinmi kha mu Mah pawl kha nan theih i hihi zeidah si ti cun na kong kha kan ceih hna lo. Vun kai hmasa rih u. Hihi kong hi a caan lio si ca chim lo a ngah lo i new kong ka chim lai lo. Zapi nan theih bantuk in tu hrawngah an i kahnak le an sining vialte kha nan theih. Pakhatnak ah kan zoh dingmi cu an lungput hruaitu pawl kal ning kan zoh hna lai. Zeidah biapi ti cun Atu CNO-CNDF an kalpi mi khi a fiang bak mi cu zeiti si ti cun CNAF hrawh hi anmah lal kha a si. Cucu vialte cu tu an hruaitu hna ramkip i ummi ramdang pawl an biachim an hnawh rel ah a lang i an tuahsernak zong a lang. Cucu mipi nih atu ah kan i fian a hau mi cu CNAF cu Kawlram cung le vawleipi theih in IE a u. Tlangcung i hriamtlai phu a si i cozah bantukin a dir cangmi a si i Nangayi tama zong ṭha tein a ngeimi ramkhel zong ah Kawlram ah do a tlami a si i ralkap zong a ngeimi a si. Sihmanhsehlaw CNO-CNDF cu anmah pengtlang caah a kalmi an si. Cucu an kalnak le an tuahsernak vialte kha tampi a langmi le nan hmuhmi kha si. Kha atu ah Peter Thangte, Yaw Mang te an chim an relmi vialte le an tuahsernak hi ahohmanh nih thuh khawh le pheh khawh le phalh khawh a si lo i pakhatnak ah Kai hriamang chinmi ka ningzah na la. Hiya he zeitluk in dah an upa pawl nih maw a Hakha Thantlang le CNF huatnak le fawhnak miphun uh, tribal tribalism in sinak kha ka vun lak tala. Ka hen hriamang a post mi ah khan pakhatnak CNDF-CB in Thlanga Sung SAC Ralkap an doh i an lak ciami Falam ah CNAFCC ralkap lut ding an si lo an lut a si lo an lut ding a si lo an luh si cun big mistake a si lai ti big mistake timi cu cima daw hma jun hnu palhnak lianngan taktak si lai ti kha vun zoh u. Pastor pakhat a si i hi bantuk hruaitu pastor Chin miphun nih kan i zohmi pakhat hi kha bantuk CBCNDF nih thla chung an lak i an dohmi Falam hmun ah CNAF an luh ahcun bik mistake a si lai timi a sullam cu hiti si ticun Cimado hmaiin hmuh. Kha kan zei si ticun CNO CNDF ralkap vialte as tuaisuah pe da mu. An to a sawh na col col cang lo in um kho lo dingin khi a rawtmi na si 14 na si cang. Cucacun hika i Asia pa hriamngang zung he anmah lak i hruaitu lianngan hmanh ah a chungin aa tel kho men ti kha a lang. Zeiruangah ti ahcun CNAF nih a lu ahcun palnak lianngan a si lai timi in a suallam tam tuk um. Kha khan zeidah si ti ahcun Falam kha a dang tein timi kha a lang dih. Cun a ṭial vialte kha a chuak dih cang timi kha a lang. CNO, CNDF le CNA kha a ṭhencheu cang. Piangpiang, fiangfiang, fianghlang taktak in a caṭialmi in a langhter i fiang tuk in CNO an supportnak kha a langhter. Cucacun hika hin a over bak i CNO hruaitu lutlai pakhat a sinak kha a langhter. I CNO le CNA karlak ah ral, ral in bia a chim. Zeicah ticun tuaisuah per a hmu? CNAF a palh lai ti. Chin hriamtlai phu ciocio a simi CNAF khi Falam lu ahcun a palh taktak lai tinak kha si. Cun zeidah a vun ṭial rih ti cun, ICNA CNDF nih an lak cun Falam CNF an luh ahcun a palh lai ticun hohmanh nih unau thisen tampi suah cu kan duh lo. Unau thisen tampi luang kho te. Kha cun a siang tuk cang cu. Kan i kap dih lai, kan i that dih lai ti khi a si ko. pastor pakhat ni bantuk ve cu a dangdang tampi mu tu no sung bik a tial mi chimi vialte lungfim aza ka CNO CNDF i an tu asarnak le darak an zuknak le an thil zeizong vialte kha zapi nan hun theih mi khi new ka chim la lo Zeitluk in dah ṭih nunmaw an hruaitu pawl? Hi atu ah Kahin vei zong nih CBH zong nih Vannilen nih vai ah Khuanglen sum biachimmi zong kha react a tuah cang. Atu an an theih ko khah. Khuanglen sum nih zeitindah a thawh rih ti cun kan ralkap vialte vawleicung hmun zakip in kan in dirpi hna, kan in telpi hna. tiah a ti. Cucaah cun hi hruaitu pawl hna nih hin an i tinhmi cu Chinram khuai dih cheuhmal dih kha a si i hika zawn a biapi tukmi cu CNO-CNDF hi anmah Falam chungmin ah Hualngo, Zanggia, Tingo neiti Laizo khi pawl vialte hmin ah khin ralkap tampi an um cio nain Zahau minung pali nga ruk te kha hruaitu deuh an si ma cucu nih cun an hrawh dih in nun lawk dih mi si. Falam mil chung um mi pawl lawnglawng nih khin CNO, CNDF hi a support mi si. Khi vialte Zang Iat, Ngon, Laizo, Falam peng vialte i ralkap vialte chungah khin zahau minung tlawmte nih khin CNO CNDF he an hruai i cucu Chin miphun vialte karlak ah huatnak le ralsarnak an tuahmi a si. Cu lawng hmanh si loin AA an i sawm i niphun dang AA kha Chinram le tawngcian taktak in le lal taktak le le sual taktak in um dih in rian an ṭuan. Cucu nan theih dih mi si mi tampi zong nih an chim. Video he zuk he ca he muilang in aw he aan he zapi theih mi si. New kha chim kaa tim lo. Tuzaan ah chim ka duh mi cu tungte chiat khi tuah ka duh mi si. Cucacun CNO CNDF nih hin zeitluk in dah Chinram hrawktu an sinak le misual an sinak hi fiang tein an sining in an langhter dih cang. Chin mipi vialte lungfim caan a za cang. Atu an hruaitu nih Pawpaw Ṭinṭin bakin mikei man si, Laimi man si timi kha fiang tein an langhter. Falam le kan unau vialte ralkap pawl zong nan lungfim seh. A lang hlat in mui lang lo in muthlazuk te hna in ramdang hna an um i Chin mipi buaiter i sisi dohter i anmah duhnak tlinter men ding i ralkap ṭuan ding kha ralkap pawl zong nih CNO, CNDF ralkap pawl zong nih nan lungfim sah. A si khawh chung ward ah an phian i kha vun tuak u mipi hna. CC lei kan pale biachimmi khi khoika online zong va ngai u. Miphun dang hmaiah, Chinmi hmaiah i ṭhencheunak le i soiselnak bia um lo. Limhang a ngeimi, a picelmi bia an chim zungzal. Sihmanhsehlaw atu CBCN, OCNDF hruaitu pawl biachimmi khi Lai holh in Kawl holh in mi zei holh paoh in an chimmi khi va ngai u. Huatnak, ṭhencheunak, lihpuhnak, hrokhrolnak, firkutnak lawngte an nu pawl in si, an pa pawl in si seh, hihi a si ding zong si lo. Mipi nih ṭha tein fak taktak in hihi atu ahcun kan kih ah kih ding, kan lum ah lum ding si cang. An i tinhmi le an duhning le an tuahsernak kha a lang dih cang. Khah, sia hriamngang a ca tampi tu kha na usung i post mi lawng ka lak khah. Unau thisen tampi chuak ding si i, unau thisen chuah kan duh lo tinak a suallam cu kan i thanh dih cang lai ti khi a si ko. I thah dih nan duh lo cun kan Falam rak laam hlah u ti khi a si ko. Khuanglin sun zungma ṭhiamṭhiam Pitar Thang biachim nan theih. Khah, Pitar Thang, Khuanglin sum, siahre mang, hmm, ci liankap te lianluai te nan theih hna. Cu caah cun mipi nih ṭha tein kan i fian dingmi cu Falam peng khi vialte ah Chin ralkap chungah CNA, chung zong an tampi CNO CNDF chung zong an tampi cu chungah CNO CNDF chung i zahau pawl minung tlawmte kha CNO CNDF ah hruaitu le an kal cu hna nih cun Chinram an hrawh dih cang hi mipi nih fiang tein kan theih ding a cu An biachim an holhrel, an catial ah fiang tein a lang. Cucaah cun ramdang i ummi US lei zong nih hi bantuk kan pastor te hruaitu hna hi biatak tein phih ah kan pek hna hau. Cun kei cu ka chim cang hi buainak hi atu bantukin atu zongah Zoro pawl nih biaruahnak an ser lai ti kha kan theih. Kha zong kha lung ah zumh caan a si ti lo. Zei ruangah Zoro chungah khan Sianosian diak le ṭan minung, ZRA lei minung zong an um, CC lei minung zong an um. Kha bantuk khan lung a ruak ti lo. Zeiruangah anmah Zoro chung lila ah khan ZRA lei a daw a ṭan minum, CNO CNDF lei a daw a ṭan minum, CC lei num. Kha tik ah khan lung a si ko. Kha bantuk kha a ruak ti lo mi si. An i zuam ṭhan lai. Khakha mipi nih lung ah kan cohlang lo ti kha a chim ṭhan a si. Atu ahcun piangpiang fiangfiang tein a mipi zong nih khoika dah ka diarnak khi a si, ka dirhmun ti kha kan theih a hau. Naite zongah social media ah social online a kaimi pawl kha conference tuah dingah sawmnak ka tuah lai ka ti tikah mipi zong an buai ngai. Hi biatak te research ka hun tuah ṭhan tikah kanmah Chinmi chung i online social media hrawng i media hrawng ka si ti aa ruat ve i CC a ṭanhmi tiah kan ruahmi hna minung tampi zong khi tampi an chungmurul diahmun ka vun zoh hna tikah CNO CNDF lei minung zong an rak tampi. Cucaah cun mipi zong fiang tein kan diahmun kan i check a za. Atu nan theihmi hna social media tampi zong hi ṭha te vun i check taktak tik anmah lila khi dirhmun a fiang loin tampi. Tuzan i ka bia ngaimi pawl kha zeidah message pek kan duh hna ti cun atu ka dirhmun hi ka kikmak ka lum khoi ka ti khi fian caan a za bak Kan hruaitu hika i USA tenak an sia te hriamang te hna hmenh nih piangfiang tuk in thisen luannak kong, CNA Falam ah a luh lo ding kong te hna tiang Big Mistake timi cu cima daw hmai in hmuh, a liannganmi palhnak a chuak lai hei ti te hna mu.

atu CNOCNDF ko ko ah hin atu bantuk an kal cun terrorist bak an si cang. Zeiruangah an hruaitu pawl a tatak ti cu an biachim ning tuak hin tasacuai khawh si cu. CNF cu Kawlrampi thei in EAO a si caah Nangayi ramkhel zong a puitlingmi kan pa le kan i ngeih hna. Sikhong si lobi pawl min an theih tuk. CNF cu limhang a ngeimi, dingrep ṭhate a dirmi, bawng he bawngdari ṭhate ummi an si. Zapi theih a si. Cucu hrawh a tim zungzalmi CNO, CNDF i an biachimning hi taktak ticun tazacuai khawh a si, i tlaih khawh dih a si. Cucaah cun atu zongah hnachet tiah an i cimtawl ko hna. Thawngpang tampi nan theihmi kha si ko. I ka theih lomi zong tampi nan theih lai. New chim kaa timh lo caah. Cucaah cun a zohtu, a ngaitu pawl hrimhrim nih kan dirhmun i thei cang hna usih. Atu te hin fiang tein OCNDF ruangah ṭawngpai nung tam tuk an buai cang. Atu ṭawngpai pawl tampi khi CNAF OVA an ngai tuk. Sihmanhsehlaw an hrawh dih hna, an nawnnok dih hna. Ṭawngpal pawl khi kalnak ngei lo khawi ka dah kan zunh lai ti ti diarmi a si. Sihmanhsehlaw Chinram a hrawktu, a buaitertu hi CNO, CNDF an si. Atu ah kan duh lo ti kan i kap lai ti an duhmi poah sawm hna seh. I sawm hna seh ee zong i sawm rih seh, khati taktak in ti ahcun atu Falam an lak lio i Kawl PDF le vei pawl Yaw ah vei ah an sawm hna zong a maw? Kha bantuk a si ve ahcun LUJ su in law no, mah bantuk i kan kal lai ti cun CNF nih hin K3 si Kachin Ka rin, dai tein an um lai lo. Aa rakhan hi ka chin nih a bawm lai lo. Aa i sawm seh a duh cun kan i tawng lai ti zongah maw atu zongah cawlcanghnak um ko zapi nan theihmi si. Cun a tei zong a tei fawn lai lo. CNAF hi Pathian nih Chinmi caah thluachuah a pekmi a puitling si kha tuah ku an tuahsernak kha an ralkap pawl zong drug la zeimaw an tongmi an si ai nih chunmi le an cawkmi le Kualngo ram ah CNO CNDF an luh hnu in Fialkhut le Innboh la vei tenak a tam ning Pitar thang nih in hrenh hlah u ti na i an duh pawl an luh chuahnak kong nan theih dih new chim kaa tim lo ka ti bantuk khan kha kong tu kha cu vum seh law kha tluk khan zeitluk in dah kha hna pawl an luh hnu in an sual mu? Kha tluk khan a si ko bu zei ruang dah hruaitu pa pawl nih hitin bia an chim? Atu hi fian caan za ko lo ma? I ti ti ka ti tikah kah kan duh kha si lo. I doh kan duh si lo. Hi bantuk pe tu na atu bantuk hi a taktak cun van that lehlam si cu. Min Aung Hlaing nih aan aa ting i Kawlram mipi ca vanṭhat lehlam kan ti bantuk hi si. Puite bia bantuk si. Atu bantuk in an lungthli tum saduhthah a kawngṭhe paw tein anmah nih an tuahmi hi vanṭhat lehlam si cu. Mah ca pek in chim cu Hakha lak kong zungah kan duh lomi khi kha bantuk CNF a cawl tikah aa zawh phan lomi a kuat a bawh zungzalmi si. Hakha CDF nih Hakha la sehlaw CNF nih a vun zuanhnawh a vun dirkamh lio kha bantuk khunzi lak in a kan nonnok dih lai ti kha kan theih ci a si. Atu zongah a ruang kha a kuat an bawh. Cucu a kuat ahcun an lut i atu hi zei dirhmun dah an phak? Zaceu nih tlai cang an i kap cang. ngol awk a ṭha ti lo. Hi hi tuanbia hi cabuai cung biaruahnak in Zoro pawl hruainak a lung ah mipi hrimhrim i fiang bak usih. Zoro pawl hi lung ah zum bak hna lo. Zei ruangah Zoro cungah ZRA supporter minung tampi ZRA lei dia minung CNO CNDF lei minung anum CC lei minung anum kakha upa pawl aa tongmi kha an mal an mal simpi lai nan auhchih ah lung ah a sinpi ti lo. Cucaah ni thil vi tampi ka chim cang. Hi bantuk hi ah i vai ah i dohnak ma tuahsernak pakhat khat lo in a dih phun si lo. Atu cu buai cung suanel kha dih phun si lo. Cucaah cun CNO CNDF nih ma CC nih ma ana ting te lai Chin ram kal hi ka ti cang ka chim cang. Cucu tu hin a tling cang. Cucacun mipi hrimhrim atu hin nan dirhmun siang cang uh. Aa neutral bantuk, CC bantuk, CC lulu, CB lulu, neutral lulu, ho lulu, di lulu lu. Ami miak le i paoh le ti ho ho na lulu, di na lulu, yi le nga le um ti hlah usih. Social media pawl zong hiam ning ṭha tein vector khensang nih a chim kha. Biatak tein action kan la lai kan ti cawl khawh bak si lo. Kanmah chung lila ah khan brainwash tam tuk kan rak um te. A dik bak Chin atu hi Chinmi kan dothlennak hi mu, atu hi tluk in CNO-CNDP an pastor te pawl khonglel chun te pawl popo tintin in bia an chim ko hmanh a khin ba kaw mah la mah unau i do cu ti miphun kha dir hun ngei lo min an si na duh lo zong a si cang na duh lo zong ah i dohnak a chuak cang an chim an rel mian tua sam nakin i kah thahnak zong um cang cucu an chun mang zong a si Chate lih an nu pawl tiang lih in chim kawl holh le Mizo holh le Falam holh le Lai holh le an si khawh tawk a taktak ti cun social media in an kan tei tuk cu. Kan nih CCCNF hi ṭha tein social media fekfuan tein zong in mi deng lo cu. Annih cu social media he ṭhaṭha phun an den. Cucaah cun a zohtu mipi online social media vei ah ka si a timi zong kan dirhmun i thei bak hna sih. Atu chung, atu nu te na unau kan si i, i ka cu timi hi dirhmun ngei bak lomi nan si. Na duh zong ah, duh lo zong ah

Cucaah cun mah le unau timi hi dirhmun ngei rih lomi kan si. Cucu tuzaan in message pek kan duhmi hna a si. A zotu ngaitu vialte na dirhmun i theih bak. Social media neutral lulu ba lulu in na um rih si cun na palh bak. Mah cahcun caan tampi cu kan policy in AFmin hi politic in an kal tuk ka ti tawn mi khi zei si ti cun annih cu an puitling tuk cu. Politic zongah politician kawlrampi level in vawleicung level zong an dak ṭha sasa te na tiang mu. Uh, example in ka chim mi si kan pas khawng te na te cu kawlrampi min nge a cuanh bak an cuanh mi si mu. Politician zongah tling tein political pawl politician pawl tampi kan i ngei hna i politics zongah hriamtlai phu zongah EAO Tayo in a si. Hi a si i cucu bu ah CNO-CN nih DF nih anmah zahau zahau pawl duhmi tlinternak ding an khuakhannak vialte ah hin na dirhmun rak i chat. Mi sual pawl til ah CNO CNDM zong sual pawl ah na dirhmun pakhat tu zan ah a va i chat khoi ka den na dir lai cucu na dirhmun na fian ahcun adua CNO CNDM nih kan tei sah kan tei cun rak kan hruai sah an kan tei i an kan kah i Pitar Thang nih a kan tei cun rak kan uk sah a kan tei lo ahcun a kan teitu nih rak kan uk sah Atu ah CNA-CNF cu EAO in si, Tayo in te zeipoah an si ti kan chim ko buah nan duh lo okay si rih seh. Sihmanhsehlaw a ṭhawngmi pawl lei, lei pawl tak kan ṭan lai nin ti cun i tong hna seh. Ṭhawng pawl nih ka tuk hna seh. Makakhat tu zan ah ka duhmi si. Mipi hrimhrim nih kan dirhmun i fiang usih. I kap la usih. Kanmah le kanmah u le nau thisen chuah kan duh lo ti online kan phawtmi tatak cu ningzak si. Na dirhmun na theih lo usih cun i tu lolo sila i tei lolo sila a kan teitu ni la kan uk sai timi kha sungpetchet na tuah ning si cucu a choice kan pek. Kan pek ka ti tikah a minh si lo. U le nau ka a ṭha lo, kanmah le kanmah kan i dohmi hi a dik lomi si. Voi ah uh, unity lei ni ti khan cun dirhmun na ngei rih lo. Mah ca khan ka chimmi si. Online social media pawl conference kan tuah lai ka ti zongah kanmah chung minung ka vun si seh tikah khin kanmah chung lila CC tat bantuk ummi pawl zong kha CNO, CNDF, CB lei minung an rak tam tuk an i thei lo. Zeicah ti cun brainwash an rak tuah khawh tuk hna. Ngacha pei kan pale hruaitu tampi Doctor Hmuh Thang te pawl tiangin ralhrang nih brainwash a tuahmi khi cucaah cun atu zohmi zongah brainwash CBCNOCNDF brainwash tampi nan um kho men. Cucaah cun Peṭawngpain le minung tam tuk zong an hrawh hna cu. Brainwash kan tuah hna. An dirhmun kan i thei ti lo. Khi CC lei minung zong khin lo pah, CB lei minung zong khin lo pah nain a tatak chuah tikah khi vei ah thawngpang a thanh deuhnak le poah te hna an kal. A nu ahcun mah le mah unau kah kan duh lo ti kaka a dik mi si lo. Vui tampi ka chim cang, u le nau chung zong ngaihthiam khawhmi minung an um. Ngaihthiam khawh lomi an um. Ngah khawhmi an um, ngah khawh lomi an um. U le nau zong ah an i that taktak ko.

Hohmanh nih kan duh lai lo unau thisen tampi a luang kho timi te hna cu CNO hruaitu nih a chim bakmi a si caah hin an hruaitu bia hi vun zoh ulaw a fiang tuk cu. Mipi zong nih message chiahṭhat ka duhmi cu ngun, zahau, zangiat, laizo, falam hi tiphun in tampi pengtang chungah khin zahau mi tlawmte khi CNO, CNDF hruaitu an si. Cu hna nih cun an nunnak nih an hrawh dihmi a si. An thinlung hi a chiat ning le vei hi tampi social media chan a si nan theih dih. An sualning siano sian diap hnu in zeitluk in dah Hualngo ram i firkhutnak le innbauhnak te hna a chuah ning mu. Cun news tam deuh theih nan nih cun China information te hna kha zoh u cun a dang bang ngai lo. Kei cu news ka chim lo tlung tel chet ka tuah tuah ka duh. Cucaah cun Chinmi kan dothlennak hi pakhatnak ah Kawl ralhral nakin kanmah le kanmah hi biapi deuh. Cu chungah cun CNO CNDF nih an tial vialte an chuah dih cang. Biasiang a si cang. Peter Thang chimmi nin theih, Yomang chimmi nin theih, Sopum chimmi nin theih, Siahre Mang chimmi nin theih, Khuang Len Sum chimmi nin theih, No Than Kap Dian Mun nin theih, Lian Luai lung dirhmun CBkusa in a kal zungzalmi a si. Atu ah khoi ka dah an tlik, an zam i zeitindah a lang hla tiin an i um, ni um i an ralkap pawl he an chiat tiah an suahpiak hna, tuaisuah pe ran. No? Suah lai holh in mate kha a chim ko in har ngai. An thi za lak in mu. Thisen a luang lai. A lian ngan mi palhnak a si. Ti an chim ti khi zeidah a si? An ralkap pawl an thi ling sehla mipi kha thi an tun hna. Cucaah cu ni i zakhat zakhat a palhmi a si Chin miphun chungah ṭhencheunak bia, i kahthahnak bia an chim ti kha kan cohlang khawh a hau. Cucu na cohlang khawh rih lo cun dirhmun na ngei lo i brainwash na si. Dirhmun na ngei lo kha okay a poi lo. CNO CNDF tha na pek khawh a tha nangmah duhnak nangmah choice ka kha na choice kha vai kanmah nih khong tawn in mu cc na ton ko ti kha si lo na tan kho si no sin de but dia mun na ngai ha new thal lulu ba lulu ho nai ho lulu di lulu mu yi lei pha lei ani myo lei i pau lei nga ti lo Thlanglei Laitlang kan unau pawl zong khi miding fel a yuta mi a si. CB nih an nonnok dih hna. Atu ah AA miphun dang Kawl miphunpi nih a celh lomi a duhtawk a tiawng cian khawhmi khi kha bantuk deti politics ruang a si.

Zahau mitlawmte duhnak tlinter ruangah Chin mipi an kan nawnnok dih. Hihi lungfim caan za. Na diam mun i thei bak. Na duh ah sian no sian diam cu na ṭanh khawh. A dik khakhat cu nangmah na choice si. Nangmah duh thimnak si. Sihmanhsehlaw dirhmun na ngei rih lo. U le nau kan si Bible ca phun cu na lih cang. Kha bantuk kha fim cu a si. Vui tampi tuanbia zong in ka chim cang. Atu ah aho khi dah zei bantuk da si ti kan cuanh hna lio ah dakaw an ka bak in an puah cu. Cucacun an Khrihfabu pawl nih CNO, CNDF nih CC le Hakha Thantlang hrawhnak ah Chepter support an tuah thla, an cam ralkap thazaang an pek i tangka an kuat lio i Kannih i CC minung ah i ruah ṭung i unauka ah cu kan duh lo ti i an siarem tik paoh an bus tuah i caanrem tik paoh an kan kahmi kha a ṭha ko ti kan ruah cun kanmah palh a si cang. Na duhnak zawn ah na dir kho sihmanhsehlaw atu cu a biapi tuk cang. Ka khuang le sum a chimmi vawleicung khuaza ram kip in kan in dirkamhnak kan nunnak pek tiang in an ti. Hi nak fiang deuh hi kha kan pa le Paul CC lei kan pa le biachimmi ngai u. Van le vawlei si. An lungput an lim hal. an limhang zeitluk in dah a dan. Cucaah cun kha bantuk tribalism kha cu mipi kan lung fim caan za. Pakhatnak i atu hrawng hi zei ruang dah tampi ka au lo ti cun emergency si. Emergency si caah Chinlung media zong tlak an au caah ka phih bak ka lai. Zei ruang ah ti cun

ISF bantuk a si cu terrorist si cu a taktak ti cun kan ralkap pawl CNO CNDF ralkap pawl zong i hihi kan duh ding si lo. Ka chim tawn kha hruaitu hruainak in ralkap le mipi cu kal a si caah hruaitu a dik lo cun ralkap le mipi khan dik ti lo. Kha hre mang nih biakinn chungah chim rihmi cu Falam pa nih Hakha pa thongh a ti. I zeiruang dah thongh ti cun Hakha pa nih khan Falam pa kha nan mah cu uico nan si zeiah tiah kan nu le kan pa nih a kan chimh a ti ti. Mah ruang cun Falam pa nih a thongh i sianginn ah an buai a ti. A chim duhmi cu zei ti si ti cun nan fale kha huatnak thlaici tu hlah a vun ti pa khan Hakha lei nih nan fale kha Falam huatnak nan chimh hna ti kha a kalpimi si ka kharu ek ka tuah cang. Atu ahcun bia kha vor a vevei aa sum kho ti lo, a celh ti lo. Amah pumpak nih a tuah ṭhanmi cu zeidah a si? CNO, CB, nih thlenga cung sac thisen le nunnak pek a dohmi Falam ah CNACC a luh ahcun big mistake palhnak lianngan a si lai i thisen tampi a chuak lai. Thisen zuan nan duh lo cun lut hlah u ti kha si. Ka, khanak fiang zei dah um? Cucu pei Falam mipi vialte CNAF huatnak ding a thirawt a si ko cu. Cunak i biafiang deuh thirawt cu khoi ka dam ti lai. Anmah nih pawpaw tintin in an tuah cang an chim cang. Khuanglen sum zong nih fiang tein a chim cang. Pitar Thang Chin mizapi nih an theih. Hihi bu hi na dirhmun na fian rih lo cun a poi ngai lai. Mah caah khan social media conference zong kha atu hi biatak tein Ka tuah lai ka timi kha zeiruang ah dah mipi men in atu tiang ka tuah lo timi kha a um. Zeiruang dah biatak tein ka vun kalpi law kaa dinh rih ka ti cun kanmah social media chung zong ah khan atu ka chim kha a si. Brainwash dirhmun ngei lomi kan tam tuk. Mipi i fiang u. Sihmanhsehlaw na duh thimnak cu nangmah nawl CNO CNDF na ṭanh kho. Cun Na duh a si si na ṭanh kho. Cun dirhmun ka ngei lo na ti si cun ahodah a ṭhawng a ṭhawngmi nih ram hi la sara kan uk seh timi tal ah khan na dir hau. U le nau i doh kan duh lo, i ṭhenṭhek kan duh lo, Baibal ca nih duh lo, Pathian duh lo, Pathian nan zum lo i si. A Mizoram kan unau ah, Zoro ah Falam in a ti cun lih si cang. Zeiruangah? Brainwash nami ca a si. Fiang tein in chim. CC kan pale nih fiang tein in chim. An chimmi cu Minung Line le AA kan ral a sin ti. CB nih a zungzal in chimmi cu zei ti si? CNAF ṭhat lonak si ko. Hihi tribalism si. National lungput zeitik hmanh a si lo CNDF nih a ngei lo. Cu chung hmanh ahcun zahau pawl hruitu pawl ruang kha si. Kha ruang kam to ko chite CNAF cu Hakha CNDF Hakha CNA Hakha Hakha an timi khi mi nih fa sak hna seh kan hua hna seh i ṭhenṭhek hna seh an timi khi si. Mah pin kha chap ding na ngai. Milaw nan khum in kampa ko nan zoh lai. Mah cucun thamar ka tuahmi si. Zeiruangah ti cun atu hi emergency kan phan cang. Emergency kan phan cang i CNO, CNDF zeitin dan thawk, CC zeitin dan thawk nan theih dih kha ka hau lo. Kan theih chap a herhmi cu zeiruangah dah miphun pakhat nih cozah ngeih a herh politician zong ngeih an herh timi kha a biapi cucacun CC cu ṭha te i nangainji tama zong a ngei i nangainji zong a khelmi si dothlatnak zong a tuahmi si EAO a thianghlimmi zong si asicun CNO CNDF nih CC sawh a duh Rawk seh! A duhmi pu i sawm ve seh law kan i tawng lai. Atu zong an i tawng. Khah si cun kan i tawng i nan ṭim ah kan ṭim a ti cun an duhmi sawm hna seh. AA zong sawm seh. Hi ahhin CC hi um sawh lai ti ma kan ruah. K3C um rih. Naite an tlaihmi na Ohre ah Hakha Sidep tlawmpal ka vun chim lai mu. Naite ah Hakha Sidep nih drug kha vialte an tlaihmi kha khohlinak si cu mu. Kha, kha vialte kha khoi ka dah luh chuah anmah chung nih an theih ko lai. An chim duh le duh lo si. An langhter duhmi cu aa, zapi sinah tlawmpal te lawng khi si. Kha bantuk drug kha zat a phorhmi hna an tlaih hna ahcun A phortu minung kha an kut cung um ko caah aho nih aho ta khoika ah fiang tein theih dih lo. Pa hna nih zapi nih theih ding ah a za ciomi vel lawng khan langhter i cucaah cun a fiangmi cu hihi kan dothlennak hi sipuazi lan ma pengtlang ca i rianṭuan hin tam tuk ka kha vialte kha CNO ah a tling dih CNO CNDF nih zeidan tuah Anmah pumpak sipuaizi le pengtlang le drug mi nih nunnak an pek lio i Chinpi Chin in huap in a mutaizin mu, Chin mutaizin mu, national, national bak in an kal lio ah annih cu pengtlang le anmah hrihhruai ṭhanchonak in a tuahmi a si. Kha bantuk dothlennak kha a tam tuk. Zeidah chim ka duh ti cun atu i Hakha CDF nih an tlaihmi hna zong kha hriamtlai phu an si cu. Hriamtlai phu nih an tuahmi drug kha vialte kha kha CNO, CNDF ti an sakhan ah an si tawknak le vei vialte khan an hmuh dih ko kha video kai dih ko kha. Kan lik in chim lo. News tu kha kan chimh lomi a si. Cun a biapi in kaa hmaithlakmi cu analyze kha tuak duh pengmi si. News lei khan si lo mu thil cangmi. Zeitindah minung zong nih kan lungput kha mu kan siter lai timi kha ramkhel ah khan nih atu zong ah vun kai i Aw, kan vun hmuh thluahmah lai niu kha cu ka vun chim lai lo. A fiang bak mi cu atu ah hin social media vialte, online vialte dirhmun ngei hna usih. Kan pa le CNFCC pawl hi forh phun men man in raltuk phun kha ahodah a tei lai ahodah ṭhawng i tawng ko tuah hna sih, forh hna sih law kan zoh lai. Kha bantuk bia zong kha chim ding si ti lo. Kan pa le CNF hi forh nangmah le keimah bantuk i forh men phunphai in a kal ding zong si lo. A taktak ti cun kan dirhmun in zoh ding si. caan tampi cu kanmah pawl zong kha kan zai deuh zeicah ti cun kan Palestine AFCC hi annih cu a let ngan tuk caah an politic kha politic in kal tuk tikah amlu ami a simi pi zong sihmanhsehlaw khakha miphun tling an sinak mu cozah bantuk i a puitlingmi an sinak kha a caan ahcun khakha rak si ve kha tikah a caan ahcun politic tukin an kal kan ti kha kha kan zai mi kha to te re si sihmanhsehlaw mi tampi cu kha kan forh na lo da atong atei mi pon ira kan uk te na forh phun zong si lo atu a CNO CNDF NDF na fiang dih cang hro kan tim cang cu cu tum pia mu kan tuah ko la defense kan tuah ko la cu cu si ko Cu chungah cun dirhmun a ngei lomi nih cun ahodah tei? Teimi lei poah kan ṭang lai timi kha dirhmun ngei lomi an si. Cun a cheu cu dirhmun ka ngei rua ti i dirhmun ngei lomi kan si. Cucaah cun dirhmun ngei bak hna sih. Ahodah mikei ahodah a meithup? kan rang dih cang. A chunglei chimawk tampi atu ah kan thantar pawl zong Chin niphun kusa piumi vawleipi kawlrampi theih in kusa kha setup ka tuahmi si mu. I ka ngol cang lai ah emergency si ca i tu zan i ka message cu donghnak pi ka tampi ka kal kholo ruang cu tam deuh chim ahcun pumpak doh a si lai ca mu. Sihmanhsehlaw fianghlang ti i chim ka duhmi cu khuanglen sum zong nih ṭha tein a chim. Hi a chimnak hi CBH Van Ni Lian nih khan mu react a tuah ṭhiamṭhiam ko live in mu. Zeitluk in dah CNO CNDF nih huatnak thlaici in tu i Chin ram hrawh dingah Chin miphun buaiter dingah vawleicung khuaza ramkip in kan in dirpi hna, thazaang kan in pek hna an ti. Chin miphun le Chin miphun i kahthahnak dingah. Cun kan sia pa Hre Mang zong nih zeitluk in a capawtmi tampi lakah a hnu bik a postmi lawng kha uh, vai ah ka tuahmi si mu, ka langhtermi si mu. Nan theih ko. I keimah sual le palh nan duh zongah khakha cu nan mah hmuhning si men selaw kei nih message pek kan duhmi cu ahu khi dah CNOC NDF hruaitu an tial a lang cang an meng thup kho ti lo ti kha pakhatnak ah pek kan duh hna cu na pahnihnak ah pumpak cio zong kan dirhmun i fiang hna usih Thisen tampi chuah kan duh lo an ti si cun zeidah si? Kan i tawng hna lai ti kha a si ko. Vawleicung khuaza ramkip in in India pi hna an ti cun zeidah si? An thi lai lo, no kan sawh lai lo ti kha a si ko. Hinak a fiangmi hi a um ti lo. Atu ah mipi hna a chungah biatak tein cawlcanghnak um thawngpang tu ngai hna usih aziceu Chin miphun a huaptu Chin miphun kusa a piu khomi a huaptu thantar cu ri hrawng tio hrawng a tampi an vun thlai ṭhan cang cucaah cun CC thantar kha tampi an nung ṭhan cang CNDF nih an thlakmi an ken lamhmi cu atu hi phun ṭhan a si fakpiin khua ruah caan a za Thantar timi cu miphun nih alepiumi alepiumi lukhun nih upat pekmi si. Zeicah thantar timi cu miphun pakhat i kan teinak le kan i miphun pakhat sinak i hmelchunhnak pakhat a si. Cucu thantar nih cun thantar a dirh khawhnak ding ahcun inn le lo le khua le ram le thisen le nunnak pek a haumi kha a si. Cucu hnu lawngah miphun pakhat ai awh khotu dingah thantar hi a dir kho mi a si. Thantar kong hi sang men ahcun a tam tuk. Thantar pakhat a si khawhnak ding le a dir khawhnak ding ahcun thisen le nunnak le kuanzen, khua le ram, nunnak A pimi cu tluk i a liannganmi thantar hmenh tuah kaw zeitluk in dah an ralkap pawl limhang an neih lo mu. An neh an nang darak an toknak te hna ningzak tuk a si ning mu. Cucaah cun kannih cu limhang a ngeimi, dirhmun a ngeimi kan si kha biapi kha ka lawm. Thank you for watching. A new tu he uh, Puisio uico pa aw au le meng hlah au khe khah, zoh hmin u, tam deuh cu zahau pawl ka ti cang ko lai mu. Muthla-zuk te hna mu, khi zuk deu animation in ti mu raang nih cun mu, khi zuk ṭuh mu, zuk deu. A cawl khomi zuk deu ti na khin mi biang a en hmang an min ti na, khi Tuluk min men tuk, khi vei bin zapan min men tuk, khi bantuk ti nan mi vei. Piral ngah messenger ma la ma hau ne naw tatti sin ing ma la kheh sui nue ne? No, nan duh nan ngam taktak si cun kan i sui nue hna lai, kan i ceih hna lai. Form zong na ka chawn u ṭha tein sihmanhsehlaw minung bantuk tein nan holh lai, nan bo lai lo. Ṭha tein khah, upa ka naupa keimah cu cucu ka si i na hmuhning na pomning hi ka zum lo ka duh lo asilocun mah kaa zawn ah khan na lih na chim. Mah kaa zawn na chimmi kha na hrokhrawl si tiah ṭha tein na chim la. Direct in uico pa i ti phun, vualpamh phun uico bobo mi khi cu voi ah minung nih cun uico holh a thei lo mu. Minung nih cun uico holh a thei lo. Vok nih vok holh a thei i uico nih uico holh a thei. Cucaah cun ka chimmi chungah suine nan duhmi kha ṭha tein ka ka zawn kha ka palh sin ma ka zawn kha na palh ka zawn kha dik sin ka zawn kha dik ka kha ka hmuh ning selaw ti kha nan chim khawh cucu minung lungput si mu cucaah cun dothlennak ah Chin miphun Hmenh a huap lomi pengtlang minmang, mah pumpak sipuazi le hmawngkul a darak tuahnak men i politics khel caan silo mipi hrim kan dirhmun, pumpak kan dirhmun zong kan i fian caan a za hi kan dothlennak hi fian caan a za. Cucu ka chim duhmi si. Ka khar ruang ah khan ṭawngpain tampi zong ah kan vaivuanh hmin hna. Kha tampi caah khan tuzan ka vun chim i thaman ku tuah mu chinlung media kan i tong than hna lai kemen zong ka nga lai zei ruang emergency zong kan phak cu chin miphun emergency diamun kan phak ca kemen zong kha tampi timtu alo in au lo in kum tuzan kha cu tlopal an ma au lan kan ka ti mi kha si mu tha si se Cetu he ah mipi zongah hmunhma maw an diam kha tampi kan theih ko i new kha kai le mang ko lai new phawtmi nih kan rak phawt hna sulaw kha khat kan i hrawm te hna lai. A tlaimi zong nih tlai, a kapmi zong nih kap, thantar zong kha an tarnak zawn an tar, a tlimi in tli, khuailu huat tli, khuailu huat lu tli, tlimi in tli, a fialmi le inn bohmi kha cu an zi a si, a tuahmi kha an tuah ko. limhang a ngeimi an si kha biapi tak khi hawh a chim i a tawk ṭhan ti hna lo.